Ӗлӗкхи йӑлана пӑрахмасӑр, ҫӗнӗ йӑла кӑлармасӑр кукаҫи-кукамисем хушса хӑварнӑ йӑлапа, ҫӗр-анне-кӗр мӑнтӑрӗпе чӳклеме пуҫлама ирӗк парсамӑр! Ҫитсе тӑвансем! Мӑнкӑсемпе кинемейсем, асаттесемпе асаннесем, атте-аннесем тата килнӗ хӑнасем! Кӗр мӑнтӑрӗпе, хура сермертенӗпе Авалтан ертсе пыракан йӑлапа сӑра пичкине уҫар. Ырӑ ҫӗр амӑшӗпе, ырӑ ҫӗр ашшӗпе чӳклеме тӑвар. Ҫӗнӗ тырӑ пулӑран пӗҫернӗ ҫӑкӑрне тулӑ кирпинчен чӳклеме тумасан тырӑ пулӑ ӑнмасть. Пупӑр симӗс техӗме пулмасть, выльӑх-чӗрлӗх ӗҫлемест. Ӗнтӗ эпир уява пуҫлама хатӗр. Эсир мӗнле, хатӗр-и, хапӑл-и? Хатӗр, хапӑл! Ҫакӑ тулӑ пуххи тепӗр ҫулччен Турӑ кӗтессинче упранса тӑтӑр. Ҫак тулӑ пуххинчен тепӗр ҫул вара акма пуҫлатпӑр. Тулли те ҫителӗклӗ пурнӑҫпа пурӑнмалла пултӑр. Кил-ҫурта усал тӗсӳлтен сыхлатӑр. Авалхи йӑлана пӑрахмасӑр, ҫӗнӗ йӑла кӑлармасӑр ваттисем халалласа хӑварнӑ йӑла-йӗркене пуҫлар пулӗ. Эй, ырӑ ҫӗр ашшӗ, эй, ҫӗр амӑшӗ, ҫӗршыв санӑн. Ҫӗр ҫинче ишсе пиҫнӗ хура ҫӑкӑр санӑн. Эпир ҫӗр ҫинче утса ҫӳретпӗр, Сана ас, ас тӑватпӑр, пуҫ таятпӑр, тав тӑватпӑр. Ҫулталӑкран ҫулталӑкчен, чӳклемерен чӳклеметчен, хура халӑха ыр, ырӑ сывлӑхпа усрасамччӗ. Тырӑ акса пуҫтарса илме ырӑ самана пултӑрччӗ. Инкек-синкекрен усал кӗселтен сыхласамччӗ. Эй, ҫӳлти турӑ! Эй, мӑн турӑ амӑшӗ! Ҫырлах! Ҫитменнине ҫитерӗр, ытлашшине каҫарӑр.

Тӗрекере ларакансем, сире ҫӗнӗ ҫӑвар пурне те ҫитрӗ-и? Пысӑк ҫӑкӑр пуҫларӑмӑр. Кивӗ тырра ҫӗнетрӗмӗр. Ҫӑкӑр тӑвар ҫителӗклӗ пултӑр. Ырлӑх-сывлӑхпа пурӑнмалла пултӑр. Халӗ ҫӗнӗ сӑрана Киведер пулӗ. Кипи ҫине ҫӗнни пултӑр. Кил сӑрана ҫӗлететпӗр, ҫӗнӗ тӑра кивелетпӗр. Эсӗ ӑн пилӗккепе ятлӑ пултана пуҫласа яма та вӑхӑт ҫитрӗ. Микула, суха пуҫлаканӗ эсӗ пулнӑччӗ. Ҫапла. Пӗрремӗш сӑра курки сана тата та сывлӑхлӑ Ака сӑрлатма пурӑ пулӑштӑр. Тав сире мана хисеп тунӑшӑн. Тав сире пурне те, малашне те. Акни, ҫапни тикӗс шӑттӑр, пӗр-пӗртӗрен пин пӗртӗ пултӑр. Тырпула пахча ҫимӗҫе ӳстерсе пухса илме сисе тӑранмалӑх сывлӑх пултӑр.